Essalawmaleýkum hormatly watandaşlar, hoş geldiňiz efirimize. Efire gatnaşýan watandaşlar, size-de salawmaleýkim. Watandaşlar, ýadyňyzda bolsa, iki müň birinji ýylyň on ikinji sentýabrynda Ruhnama çapdan çykdy, halka hödürlendi. Hawa, indi şu umuman bu günki temamyzyň esasy maksady Ruhnama barada. Ýadyňyzda bolsa, şu Ruhnama halkyň beýnisine şeýle bir siňdirildi, şu bütin ömür adamzat gutarýança, ýagny adamzat taryhy gutarýança, hawa, şu Ruhnama bilen galarys diýen düşünjede boldy adamlar. Şu mekdeplerde Mukaddes Ruhnama diýip predmetnemesine goşdular. Ekzamenler hökmany suratda o Ruhnamadan, hökmany suratda şu beýleki predmetden tabşyrmasa-da şu Ruhnama gaty üns berilýärdi. Institut bolsun, uniwersitet bolsun Ruhnamadan ekzamen tabşyrmaly. Hatda, mysal üçin, matematiskiý, fizmata tabşyrýan bolsa şu Ruhnama bilen hiç hili baglanyşygy ýok. bolýa, bir taryh bolsa birazrak baglanyşyk bar diýsek. Fizika matematika hiç hili baglanyşygy bolmasa-da esasy osenka Ruhnamadan tabşyrylan ekzamine seredilýär. Her bir edara kärhanada bu SSR döwri Leninskiý komnata diýilişi ýaly oba Ruhnama otaglar döredildi. Häzirki gün bar bolsa-da şol Ruhnama kimiň öýünde saklanyp galan bolsa edara kärhanalarynda diňe makalatura diýip bilýäs. Diňe kagyz. Oba bir wagtlar Oba Alla gursagyna guýan, edil Gurhan bilen deň okamaly hatda aýdymlar düzüldi. Ýaşa ýaşa Serdarym sag bol ataň ruhnamaňy Gurhan bilen deň okarys diýip hatda oba aýdymlar aýdyldy. Bugünki gün makalatura döndi. Edil şonuň ýaly häzir şu gije gündiz hem döwlet baştutany bolup birnäçe ýyllap oturan ýagny eks prezident Halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem birnäçe kitaplary bar. Çaý ylhamdyr we melhemdir diýip. Indi sorag ýüze çykýar. Kim garantiýa berip biljek şu edil Ruhnamanyň ykbaly bilen şo kitaplaryň hem ykbaly deň gelmejegine? Ruhnama aýdyşym ýaly, o makalatura bolup galdy. Wagtyň geçmegi bilen elbetde o kitaplar hem o makalatura bolar. Ondan başga Türkmenistanyň şo döwürki prezidenti Saparmyrat Nyýazow o býujetden aýlyk almasyna seretmezden, alýanlygyna seretmezden iki müň birinji ýylda elli müň manat nyrh goýuldy şol kitaba. Her bir okuwçyda, her bir döwlet işgärinde, her bir talypda şol kitap mejbury bolaýmaly. Hatda rektorlar ýokary okuw jaýlarynyň gapysynda durup, Ruhnamaň bar bolsa girýäň, Ruhnamaň ýok bolsa giraňok. Indi bir iň esasy bellejek zadym, watandaşlar, bir geň galdyrjaň bolmagy mümkin, gülkünç bolmagy-da mümkin. O tiz-tizden amnistiýa edilýär, ýagny azatlyga çykarylýar türmedäki tussaglar. O bir eli Gurhana goýulýar, beýleki eli, elbetde, Ruhnama. Ruhnamadan kasam içýär, Hawa, gaýdyp jenaýatymy näme, gaýtalajak däl, o günämi bagyşlaň diýip. O azatlyga çykarylýar. Indi Gurhan bilen deň bolar ýaly. Näme şonuň awtory pygambermi? Mysal üçin, şoň ýaly sorag ýüze çykýar. Halka şoň ýaly wnuşeniýe berildi, oba şu mukaddes dilçil, sen şony mukaddes diýip kabul edäýmeli. Halk logika analiz ýöretmeli däl. Aý dur hany, onuň içinde kakasynyň urşa gidişi barada-da ýazykly, aý beýle döwletler döredilen, oba türkmen eýle bolmaly, beýle bolmaly. Hatda ýumor şekilinde kritika edenler hem internet saýtlarda bar şo nemeler, girseňiz tapyp bilersiňiz. kritika edenler hem boldy. Ruhnamada diýe ýazylan diýe, dünýäde ilkinji bolup, taryhda ilkinji bolup, arabanyň tigirine hat ýazuwy metal eretmegi diýe, türkmenler oýlap tapan diýip, Nyýazow Ruhnama kitabynda ýazýar. Beýleki milletler diýe dawalaşyp oturmady diýe, sebäbi diýe, türkmenler Arabanyň degerine hat ýazuwy metal eretmäge oýlap tapan wagty beýleki milletler kosmosa uçup ýördi diýýär. Şonuň üçin-de dawalaşybam oturmadylar diýip, şu ýaly bir satiriki görnüşinde kritika edenler hem boldy. Wikipediýa girip seretseňiz, şu Ruhnamadaky ýazylan nemeler haýsy bir akademigiň, haýsy professorlaryň hatda abzats-abzats nemeleri alnan diýýär. Kontekstler. Soňam halk arasynda gürrüňe görä, şu öň bir eşitdim, her diýe Türkmenistanyň diýe belli şo döwürki ýazyjylary, ýöne Atamyrat Atabaýew diýe, Ata Atajanow, ýene şoň ýaly näme familiýalar, umuman her kim diýe öz ýazan zadyny diýe listyny goparyp, goparyp, goparyp alsa Ruhnamadan diýe, Ruhnamada alty ýa ýedi sahypa diýe list barlar diýe Nyýazowyň özüne degişli diýip. Hoo şoň ýaly nemelerem boldy. Indi watandaşlarymyzgam pikirini diňläliň şu Ruhnama bu günki günde ine meniň garaýşymda hatda bir gizlin zat däl bir çagadan köpeltmek tablisasyny sorap ýa bir nemedende aý Ruhnama döwrüniň neslida mundan näme garaşjak diýip halkyň arasynda eýýäm şu Ruhnama sözi bir aforizma döndi. Ruhnama döwrüniň neslinden näme garaşjak diýip. O watandaşlar sizde nähili pikirleriňiz bar. Salowmalik watandaşlar söz beren üçin köp sag boluň. Hawa ruhnama çykyşdan öň azajyk internetde ruhnama hakynda zadynda okap gördüm da ol şu içinde ýazylan zatlar mysal üçin ýer şarymyz tegelek dälde ýer şarymyz tekiz Hawa, ine Niýazow ol bir pygamberiň reinkarnasiýasy zat diýen bir absurd görnüşde. Şonuň üçin Ruhnama meň pikirimçe, meň öz şahsy pikirimçe Ruhnama diňe bir şu Niýazowyň öz şahsy kultuny dikeltmek üçin bir gural, başga hiç zat däl. Onsoň indi ýalňyz Türkmenistanda şu orta mekdebi okaýan wagtymyz iki müň onunjy, iki müň ýedinji ýyllarda, indi Niýazow ölenden soň Şo wagtlaram şo orta mekdepde her altynjy gün şo ruknama hakynda okalýardy. Mugallymlar ruknama hakynda sorag berýärdiler, zat etýärdiler. Şoň üçin bir gynansak-da, ruknama bir türkmen jemgyýetine uly täsir, uly erbet täsir eden bir faktor bolup durýar. We meň pikirimçe, şu daşary ýurtda oturyp mümkinçiligimiz barka, biz şoňa garşy göreşmeli. Biz nädip göreşmeli? Meň pikirimçe, biz ilki bir özümizi näme bir okap bilim almaly, bir öwrenmeli, nädip göreşmeli, öz haklyk, hak hukuklarymyzy bilmeli, öz bir göreş ýollaryny bilmeli. Öwrenimizden soň şu öz bilen zatlarymyz hakynda YouTube-larda, TikTok-larda çykyş edip, beýlekiler bilen paýlaşmaly. Beýlekileri şu bir öz jemgyýet guramalarymyza, we hereketlerimize goşulmaga çagyrmaly. Hawa, şu meniň gysgaça pikirim şulardan ybarat. Sözleriň üçin köp sag boluň. Şuň ýaly bir faktor, epizod ýadyma düşdi. Bir telewizorda seredip otyryn, Gypjakdaky esasy glawny Türkmenistanyň glawny metjidini görkezip otyrlar. Telewizorda indi şu neme binalarda Ruhnamadan sitatalar ýazylan. Ruh ruhdan döreýändir. Ýagny bul Nyýazowyň sözleri. Ruh ruhdan döreýän bolsa, indi logika ýöretsek, men bir kemsitjek däl ýa bir üstünden güljek däl, indi bir logika ýöretsek, şuň ýaly bir netijä geldi, bir adam döremegi üçin oba iki adam, ýagny jynsy gatnaşyk etmeli, aýal bilen erkek adam jynsy gatnaşyk netijesinde çaga doglup bilýär. Ruh ruhdan döreýän bolsa, näme ruhlaram jynsy gatnaşyk etýärmi diýen sorag mende peýda boldy, watandaşlar. Bul eýýäm Düýbüne seredilende, ruh ruhdan döreýän bolsa, diýmek, ruhlaram jynsy gatnaşyk etýärmi? Saparmyrat Gyýasow diýen soragy öňüne goýaýmaly-da, mysal üçin, bir hakykatdan hem Magtymgulynyň aýdyşy ýaly, şunuň ýaly bir absurd tekstler gabat gelýärdi. Näme halka şo döwürler näme galdy, kim näme ýazsa, o näme näme diýse, alkyşlap çepek çalyp nemedip oturmaly. Şon ýaly döwüre gabat geldik. Ondan başga-da ýene bir aýtjak zadym, aý diýe bir pristuplenýanyň diýe planyny çyzýalar diýe, içinde diýe bir gorkakragy ýa bir ýüregi arasarak biri diýe, aý birden diýe tutulsak näderis diýip diýe soraýmyş-da, tutulsak näderis, basarlar-a türmä diýe, aý basanda näme diýe iki-üç aýdan diýe ruhnamadan kasam etseň-de ýene çykyp diýe ýene ýoluňy dowam edeberýäň, näme problema edip otyrsyň diýip, Eýýäm şunuň ýaly bir halkyň arasynda aýdyşym ýaly ýaňky aforizmlerem döreder. Ýagny şu Ruhnamadan kasam etmek eýýäm bir gülkünçligine halk şonuň ýaly bir şutka ýumorlaryň üsti bilenem bir gürrüň edip aýtýardylar. Meň pikirim boýunça bilýäňizmi diktatorlar ýaňy Magtymguly dogry aýtdy öz liçnostini galdyrmak üçin hökman bir bir zat döretmeli. Nyýazowam ynha şo esasy Ruhnamada özi barada yz galdyrjak bolup, türkmeniň hakykat lideri höküminde yz galdyrjak bolup edýän neme döreden kitaby. O döreden diýsegem dolugyny özi döredenok, ony taryhçylaram öz goşandyny goşdy, Nyýazow Hawa öz o-da öz goşandyny goşdy esasy ýaňky özüne degişli ýerlerinde. Ýöne meň aýtjak bolýanym umumy şu diktatorlar ýaňky Gitleriň Mein Kampf diýip döreden kitaby ýa Nyýazowyň Ruhnama ondan öňürki sowet döwrüni alyp görsek Leniniň döreden bir topar ýaňky kitaplary bar. tom-tom bolup ýadyma düşýärmi? Onuň Staliniňem şular ýaly. Ýöne, ynha, beýleki döwletleri alyp görseň, siwilizowanyý döwletler diýilýär, indi Ýewropa bar, Amerika bar, şolar ýaly başga döwlet. Aziýada-da az däl. Meň-ä ýadyma düşenok şular ýaly döredilýän, özem esasy özi bar, peýdalarjak bolup döredilýän kitaplar. Peýdaly zatlaram bar. Ýaňky aýdyp geçen nememde bar, meselem, Leniniň, Staliniň diýen. Şo ýerde-de, hakykatdan, esasam ýaňky Staliniň bir nemesi bar, nasionalnyý woprosy. Hakykatdan hem sowet döwründe ol köp nasionalnyý ýurt-da, döwlet. Ony agzybir saklamak, bular ýaly uly döwletde ol uly, uly mesele. Şonda hakykdan hem şony bilip üns berip, şu meselä üns beripdir. Ýöne Nyýazow ýaly Ruhnama hakykatdan dogry, Atamyrat sen aýdyp geçdiň, hä, Nyýazowyň döwri geçdi, Ruhnama-da makulatura bolup galdy. Berdimuhamedow ondan hem geçirdi. Gurbanguly Berdimuhamedow Serdar barada entäk bolsa ýaňy bir bir kitap döretdi. Entäk soňam bormyka diýen, kakasynyň yzyndan ýetmeli ahyry. Gurbangulyň ýazan kitaplary, bir topar kitap. Meň pikirim boýunça, onça kitaby ýazjak bolsaň, sen şo kitap ýazmadan başga zada, hiç bir zada eliň degmeli däl. A sen bir döwletiň başynda otyrsyň-a, bu döwletiň problemalary ymmasyz. Seň başga zada eliňem degmeli däl. Hakykatdanam sen şo döwletiň aladasyny etýän bolsaň, halkyň aladasyny etýän bolsaň, şo zatlar bilen meşgul bolsaň, Seň başga zada eliň degmäne wagtyňam bolmaly däl. Ýöne görýäňizmi, ýöne yzly-yzyna kitap çykyp dur. Diýmek, esasy mesele, esasy ýaňky bar küýüni-pikirini şo kitaplara üns berip, galan zadyň aladasynam edenok, pikirinam edenok. Şo netijä gelýän menä. Şonuň üçin bu döwürem geçer, belki biz görmeris, ýöne neslimiz görer, Bularyňam bu döreden kitaplary bir topary ýene makulatura bolup galar. Onnoň Gurbanguly Berdimuhamedowyň döreden kitaplary ýaňky doly hemmesini özi ýazýar diýip menä pikir edemok. Özüm hakykatmyka diýýän. Näme üçin diýseň, o meselelerden biljek bolsaň, düşünjek bolsaň, oňa bir sen şoň spesialisti bolmaly. Bu hemme zatdan sen spesialist bolup bilmeýäň ahyryny, ýa ony hakykatdan hem sen şony öwrenjek bolsaň şo meseläni. Sen näçe günläp taryhy, internetde şo mesele barada näme bardygyny barysyny okap, okap, ýygnap, ýygnap ondan bir netijä gelmeli. Ýaňky meň aýdyşym ýaly sen ony hakykatdan özüň ýazyp çykarýan bolsaň, sen başga zada eliň degmeli däl. Ýigrimi dört sagadyň saňa ýetmeýär. Şonuň üçin bu zatlar diňe şo özüni hakykatdanam kult liçnisyny has ýokary derejä galdyrmak üçin, özüni dünýäde bir tanatmak üçin men ha şuny ýaly akylly adam şular ýaly zatlary bilýän, döretýän, yz goýýan diýip. edilýän hereketler. Ýöne ýaňam aýdyp geçdim, bu döwür geçer, bu zatlaryň hemmesi makulatura bolup galar. Dogry, zor bilen satyn alýarlar. Ýogsam, hakykatdan hem şo zor bilen aldyrtmasalar, şo kitaplar şu mahalam makulatura ýaly bolup galmaly, magazinlerde, skladlarda. Ýöne hökmany barada şony satyn almaly, okuwçy bol sen, işgär bol sen, Student bol, tapawudy ýok. Pensioner bolaý, sen ýöne hökman şony satyn al. Şeýdip, boş ýerde özlerine abraý gazanjak bolup edilýän ýeri. Ine, meň aýtjak bolýanymam şu. Gitýän wagtyňyzy alyp oturmaýyn, diňläniňiz üçin sag boluň. Men şu uçuşyň ýaly bir wideomateriala gowulanmadym. Meniň towara beletligim ýok. Ýöne Aşgabadyň içinde men şo telewizorda gördüm. Şo nemeler ýazylýar, şo tekstler, nemeler, sesli neme edilýär. Şony guran stроительный kompaniýa, ýagny gurluşyk kompaniýasynyň şu glawnyý generalnyý direktory men diýe ömrümde diýe munuň ýaly diýe samsyk diýe neme diýe zakaz berilen diýe neme diýe birinji ezakobat gelişip gelip durşum diýe-de bir manysyz proýekt diýe neme edilenlerini diýe men birinji gezek görüp durşum diýip şo

Käbir faktlar, meniň bilişime görä, iskazasiýa edilýär. Iň bärkisi Nedir şa, Eýran şasy bolan, hawa, türkmenleriň awşar, awşar taýpasyndan, hawa, awşar türkmenlerinden, hawa, Eýranda şa bolan Tahmasp I-iň, ýagny gyzyna öýlenip, şo tagty eýeläp näme etýär, dogry, o biografiýasynda şonuň ýaly ýazykly. Ýöne fakt faktlygyna galýar. Diňe şu Kerki galasyny basyp alanda hatda şu üç tarapdan ataka edilýär. Özi Agasynyň ogly I ogly Ryzaguly, soň ýene Nämeguly I Nedir şanyň özi şu üçüsi bolup näme etdi? Türkmenler ýetmişden gowrak döwlet döretdi diýmek bir owadan sözler. Emma türkmeniň türkmeni gyryşy barada näme üçin şo Ruhnamada aýdylmandyr? Bu bir. Oba Agamuhammet Gajary diýip o Magtymguly döwürlerinde oba Eýranda biri şa bolan Gajarlaram türkmenlerdir. Oba ýomutlara ýakyn ýene näme zat diýip. O dagy has rehimsiz. O türkmenlere salgyt salyp, nebiti türkmenleri gyrýar. O bir tarapdan döwlet döretdi diýse dogry, döreden bolsa döredendir. Emma şol bir wagtyň özünde şo minusdanam belläp geçäýmeli welin, geçilenak. Indi meniň özüm bilişim boýunça şo Çingiz hanyň ýörişinden soň, Horezm şalar çym-pytrak bolandan soň, Türkmenistanyň çäginde bir bitewi bir döwlet bolmadyk. Eýrana ýakynlary Eýrana salgyt tölän, Buhara, Buhara emirligine degişli bolan, hususan-da, Lebap welaýatynyň çägi Buhara emiriniň garamagynda bolan, Daşoguz tarap Hywa hanlygynyň garamagynda bolan, ýagny daň töläpdirler, paç töläpdirler. Emma Ruhnama seret diýýär, sowa. Türk näme, döwlet gurmaly bolsa diýip, türkmenden soramaly boldy diýýär. Türkmen şo derejä bardy diýip, şoň ýaly sözler bar. Realny taryha seretsek,

uçurmaň şu her bir grama görä diýe ýagny topliwa ýangyç gerek diýe da şu takmynan bir iki kila töwerek şu ruhnamanyň nemesi näçe diýe rashod neme edildi ýagny tölendi diýe nirden tölenýe o halkyň pulundan ýagny döwletiň pulundan şu neme tölenýe dogry belläp geçdiňiz bilimsizlik meselesinde ruhnamanyň roly gaty uly ýagny esasy predmetler aýrylyp ne iňlis dili aýdym zähmet aýryldy, ruhnama sokuldy. Ýagny dil bilmek, ýagny bir okuwçynyň sungata ýa-da bir zähmete şu näme etmez ýaly, üns bermez ýaly o ruhnama bilen şony zaminýat etdiler. Elbetde, ruhnama döwrüniň pokoleniýasy-da bular diýip aýdylmagy şu aforizm şo ýerden ýüze çykdy diýsek ýalňyşmarys.

Umuman, şo çaga wagtlarym şunuň ýaly bir situasiýa gabat geldim. Bir adam ýogalýar, ýogalýar, şo öýündäki aýna telewizoryň üstüne mata bilen örtýärler. Ýagny aýnanyň ýüzüni ýapýarlar mata bilen. Soň soradym, aý çagalyk, bilesi gelijilik, gyzykly, näme üçin şeýle edilýär diýip. Soň her juma güni diýe, merhumlar diýe, ýagny ruhlara aýlanýar. Ruhlara aýlananda her hili sypatda gelip bilýär diýe. pişik sypatynda, it, oba, adam sypatynda, ot bolup gelip bilýär, şo aýnada özüni görende diýýär, gorkmaly däl diýýär-de, şonuň üçin görmeli däl diýýär, görmäni gowy. Diýip, şo telewizor, aýna zatlar ýap bilýär, ýagny bu her juma güni aýlanýan zada, ýagny ruh diýilýär, şo ruha aýlanýar diýip. Indi kitabyň ady hem Ruhnama. Indi bu meniň öz analizim. Ruh bolanda, watandaşlar, mysal üçin, ine, elimde ruçka. Elimde ruçka, şu, şu ruçkany bul elimden, bul elime geçirip bilýän. Ruh şony edip bilmeýär hiç zada, ýagny prikosnoweniýasy, owa nemesi ýok. Fiziçeski hiç bir neme edip bilmeýär, bir zady bir ýerden alyp başga ýere goýup bilmeýär, ýa bir başga bir hereket edip bilmeýär. Diňe barmy bar, aýlanyp ýörmi içimizde aýlanyp ýör. Ýagny halkyňam edil şonuň ýaly ýagdaýda bolmagy Amatly bolar ýaly, ine, ruslarda bir söz bar, Kak karablý nazawýoş, tak i poplywýot diýýär. Şu Ruhnama kitabam, ýagny, okasynlar, ruh ýaly bolsunlar. Bu barmy bar oba gezip ýörler, mysal, barmy bar oba. Edil şoň ýaly bolsun diýip, bir ýörite şoň ýaly at berildimikä diýen pikir meniň kellämde döreýär. Şu ýerde bir zat asyl bellemeli, şol Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny alanda, şol Nyýazow ýurt başyna ilkinji prezident bolup gelende, onuň Ruhnamadan ozal onuň özi hakynda bir çykan Ak saçly perişdäm diýip bir makalasy çykdy, ondan soň goşgusy çykdy. Ondan soň bu iki müň näçenji, iki müň birinji ýyldamy onuň Ruhnamasy çykdy. Indi bu Ruhnama onuň ozalky Ak saçly perişdem goşgusy, makalalary. Indi bularyň ählisi hemmämiz pikir edýäs, Nyýazowyň özi ýazandyr diýip pikir edýäs, emma gynansak-da bul Nyýazowyň öz elinden ýazylan zat däl. Hawa, edil şol döwürde Türkmenistanyň şol Ýazyjylar arkalaşygy guramasynyň öz nämeleri bardy, öz işgärleri, şolar şol döwürde şony mahabatlandyrmak üçin, hawa, şolar ýaly şol Nyýazow barada, hawa, bütin dünýä belli etjek bolup ony, ýaňky aýdyşyňyz ýaly, onuň adyndan ähli kitaplary çap etdiler. Şol bir sanda şol Ruhnamadan ozal ynha şol Ak saçly perişde diýen makalasyny çykardylar. Ondan soň goşgusy çykdy. Onuň goşgusyny ondan soň aýdym edibem aýtdylar. Hawa, Medeniýet ministrliginiň işgärleri tarapyndan. Hawa, hemme kim bilişi ýaly, Näçe her näçe gynansak-da şol zatlar halkyň aňynda, biliminde, düşünjesinde galdymy diýsek galmady. Ol halka diňe zor bilen ýagny gorky bilen, basgy bilen halkyň aňyna, beýnine oba sygdyrjak boldular, ýöne halk ony kabul etmeýär. Oba ýöne eden işi näme boldy? Şol Ruhnama kitabyny çykarsa-da, şol Ruhnama kitaby çykaran döwründe hem halkyň şol döwürdäki näl diýsem, ýöne bilim ministrliklerine degişli bolan mekdeplerde, çagalar bagynda we-ýa döwletiň beýleki hususy ýa-da döwlet edaralarynda halkyň döwlet işgärlerine oba şol kitaplar zor bilen satyldy, oba zor bilen okadyldy. Ýaňky şol aýdyşyň ýaly ýörite ruhnama otaglar döredildi. Indi şol otaglara ýörite halkyň öz islegi bilen baryp girip şo kitaby öz istegi bilen alyp okan barmy diýseň elbetde bul ýok bul apaçyk her kim bilýä muny muny apaçyk aýtmamyz gerek muny halkda bu kitaplara bolan isteg bolmady sebäbi näme üçin diýende biz ozal soýuz döwründe ýörite şol kolhozlaryň özlerinde etrap merkezlerinde şäher merkezlerinde kitaphanalar bartyda şo taýlara kitap almaga barýan halk ýaşaýjylar ýa okyjylar her nämeniň özüniň islegine görä öz nämesine görä şol taýar kitap alyp okaýarlartyda emma soňky döwürlerde şol Nyýazowyň Ruhnama çykaran döwründen başlap oňa degişli bolan kitaplarda bolan islegler halkda artdymy diýseňiz artmady hiç hili sebäbi halk ony alyp okanamok okajagam bolanýok howa okasam gelenok howa dogrusyny aýtsam. Ýöne şonda-da häzir iň esasy bellemeli zadymyz, şol döwürde Ruhnama döwründen, ýaňky siziň aýdyşyňyz ýaly, belläp geçişiňiz ýaly, Ruhnama döwrüniň nesli bolar ýaly nesil bolup galdylar-da. Bu nesiliň nähili bolany, näderejä gelenligi hem bütin dünýäň öňünde aýan bolduk biz, ýagny Türkmenistan. Indi şol döwrüň diktator režimini özüniň maşgala hususy Hawa, biznesini ýaradan ýaly edip, ýagny döreden ýaly edip, şol döwrüň nämesini ýazyp, öz hususy nämesine iş, bir-iki manat gazanmak üçin özüniň töweregindäki eli galam tutup, galamyny kireýine beren ýazyjylary öz bähbidine işletdi. Elbetde, olar hem onuň bähbidine işlemek üçin birnäçe, hawa, döwletiň býujetinden öz hasany birnäçe pul susan bolsalar, ýagny alan bolsalar, olar-da edil şo puluň iki-üç gatyny halka zorug bilen, ýagny satylyp, Oba zor bilen aldyrtyrylyp, oba zor bilen okadylmak üçin näme edilen kitaplary, elbetde, ondan gelen girdejini hem Nyýazowyň üç şotuna, ýagny hasabyna goýberdiler. Bu-da belli zat. Ýöne ondan soňky bolan prezident ine häzir şol Berdimuhamedow, ozalky Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem edil şolar ýaly şondan galan döwri, edil şondan galan sistemany ýöretjek bolup, bulam aýagaldygyna öňüne gelen näme boýunça kitap baryny ýazyp çykdy. Indi bul ýazylan kitaplar okala halk tarapyndan häzir okalarmy ýa okalyp duran durunmy diýseňiz, elbet okalyp duranamok, okalmaýaram. Sebäbi näme üçin diýende, edil ýaňky belleýşiňiz ýaly maklatura nähili gidýän bolsa bu kitaplar gidýär. Gidýär çöpe. Ýöne halkda isleg ýok. Hä, halka şuny edýärler diňe, halka zor bilen okasa-da, okamasa-da, halka zor bilen muny zorlap satýarlar. Hawa, eger sen döwletiň bir edarasynda işleýän bolsaň, sen şu kitaby alaýmaly. Eger sen bir döwletiň belli bir nämesinde çagaň okaýan bolsa, ýa seniň mekdepde ýa bilemok men ýokary okuw jaýlarynda okuwa girmekçi bolsada, şo taýda studentlere çenli şu kitaby okatmak üçin alýarlar, ýöne zor bilen hem satýarlar, şolara-da satdyrýarlar. Ýani bu näme diýmek, halkyň hawa, gorky bilen halka muny okatmak, hawa, zor bilen halka muny satmak, Ýani näme diýen halkyň beýnine zorlan muny guýup diňe beýni däl hatda gursagyna çenli agşam ýatanda gursagyny alyp ýatar ýaly derejä getirdiler. Nyýazowyň hem şol döwürde ýazan kitaplary şeýle edildi halky ene häzirkiniň hem şol Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem şol ýazan kitaplary şeýdildi. Indi dogry häzirki prezident Serdar Berdimuhamedowa eger men öz pikirim boýunçalyny seredip dursam Atasy ýaly kän bir beýle bir meşhurlyklara kän-ä göz goýanok men öz pikirimçe-de. Goýmasynam-da, şo goýmasa hem gerek däl. I goýmasyny-da men islämok. Has takygy aýdanymda, men şony islämok. Şonuň edil şu atasy ýaly bolmasyny. Ýöne beýleki bir tarapdan seredenimizde, ýaňy özleriňizem bellediňiz, ýaňy hatda şol Nyýazow öz döwründe şol Ruhnama kitaby kosmosa goýberdi diýdiňiz. Elbetde goýberdi, diňe ki Ruhnama däl, onuň ýanynda türkmeniň baýragyny-da, oba, ikisini bile, ony-da finansir edip, oňa hemaýat eden firma-da şu Türkiýäniň Şalik Holding firmasynyň, oba, başlygy şu ozaldan bäri şu Türkmenistanyň ganyny sorup içip duran Ahmet Çalyk. Şalik Holding firmanyň näme, Ahmet Çalyk şoňa baştutanlyk edip şol kitaby, oba, Aýa goýbermäni näme etdi? Indi bütin dünýä şu taýda göz öňüne getiriň. Bütin dünýä Aýa ol ýany professional nämeleri goýbererlerde, şeýle tejribeli adamlary goýbererlerde, açyş etsin, ylym barlag geçirsin, bir dünýäň nämesini aýan etsinde, näme barlygynda her bir döwletiň öz alymlarda. Emma biziňkiler gynansak-da, Edil şol döwürde näme etdiler? O taýa ýaňky şol Ruhnama kitap bilen el ýaljyk baýdagymyzy goýberdiler. Seniň Ruhnama kitabyňy o ýerde kim okajak? Nirä goýup gaýtdy? Gaýyň haýsy ýerine goýdy? Baýdagy nirä dikdiňiz? Hawa, kim seniň gördi seniň baýdagyňy? Kim okap otyr? Näme edip otyr? O zatlara düşünenoklar. Ol diňe ýaňky şol edilen işden ýaňky döwletiň ýa býujetinden ýa bir finansiýa edilen kompaniýa tarapyndan Nyýazowyň hasabyna pul agtarmak, hasabyna pul goýbermek ýaly oýunlar oýnadylar. Bu näme diýmek, ýaňky hususy maşgala biznesi diýmek. Hawa, bu taýda halkyň, ýaş nesiliň, geljekki ýaş nesiliň bähbidine bir iş boldumy diýerseňiz, bolanok, bolmady-da. Şonsuz hem türkmen halkynyň asly taryhyny şol döwürde ýaşan türkmenleriň agyzdan agza geçip, hawa, gulakdan gulaga duýanlaryny halkyň özi aýdýar. Ol Ruhnamada türkmen halky eýle bolupdyr, beýle bolupmyş, Hawa, ýa ine häzirkiniň ýazan kitabynda Arkadagly serdaryň, hawa, döwründe, zamanynda ýaşap bilen nesliň, onuň döwründe-de ýazylan kitaplarda men türkmen barada bir taryh ýazylmyş diýse, men oňa hiç hili ynanjagam däl, ynanmaýanam, hawa, ynanmaga-da hiç hili mende umyt ýogam. Ine meniň-ä aýtjaklarym şul häzirlikçe. Türkmenistanyň öňki prezidenti, ýagny ruh bolup ýöräberiň, gowy bar bolsaňyz bolýa diýen manyda kitap ýazan bolsa, soňky prezident näme diýip ýazdy, Çaý ylhamdyr we melhemdir. Çaý içip oturyň, çörek soramaň, çaý bilen günüňizi görüň, çaý bolsa bolýar size diýen manyny çykardym men watandaşlar, mümkin ylalaşarsyňyz, mümkin ýok. Çaýdan başga zat soramaň, oba çöregem soramaň, naharam soramaň, Diýen manyda Çaýkowda kitap ýazylýar. Näme bu kitap ýazmak diktator ýurtlarynyň hökümetlerine modamy, ýörelgemi, däp-dessurmy? Hawa, öz pikirleriňizi kommentariýada ýazarsyňyz. Men ýalňyşmasam düýbüni goýujy, ýaňy ýaşululary belläp geçdi. Gitler Mein Kampf kitabyny ýazýar. Ondan soň başga-da köp nämeler, hatda ýalňyşmasam şu togsanjy ýyllarda, togsan birinji ýyllarda Ýelsin hem kitap ýazan bolmaly, Prezidentskiý marafon diýip. Brežnew hem ýazan bolmaly, ýaşlylar mümkin ýalňyş aýdaryn adyny, Malaya zemlýa diýipmi ýa Bolşaýa zemlýa diýipmi? Malaya zemlýa, Tselena, Wozroždeniýe üç kitap ýazdy birersi. Her bir raboçi nemäniň stolunda bolmaly şu malaýzmlä kitap diýip şolam talap eden eken bir wagtlar umuman aýdylanda diýmek bu Türkmenistanyň baştutanlary hem şol ýörelgeleri gyşarnyksyz ýerine ýetirip gelen diýip netijäni çykaryp bilersiň. Men şu taýda bir zady goşup geçeýin, belläp togsan ýedinjimi, togsan sekizinji ýylda Aşgabada gidenimde, şo taýda bir ýaş döwlet edarasynda işleýän bir ýaşulylar bilen maslahatlaşanymyzda, Nyýazow şol döwürlerde ozalky Türkmenistanyň belli taryh ýazyjylary bar eken, olary kän halamaýan eken. Ony özi ap-açyk aýdypdyr ortalykda-da, ýöne öz arasynda oturanda öz dilinden gaçyryp dur. Soň şol döwürlerde şol şol e, Türkmenistanyň hemmäňiziň ýadyňyzda düşen bolsa Türkmenistanyň Alty Garlyýew adyndaky Türkmen film kino studiýasy bardy. Şony birinji teklifinde Türkmen film kino studiýa teklif etjek bolup, birinji şony şol Türkmen film kino studiýasy adyny goýmak üçin Teklip edipdir welin käbir adamlar hatda şol döwürde şol kinofilm studiýada işleýänleriň hem käbirleri şoňa garşy çykansoň şu Alty Garlyýew adyndaky bolup galybersin oba şu bize ýeterli şol oba türkmeniň taryhyny hemmesini şul özi jemläp görkezýär bizi näme edýär diýse olary gijäň bir wagty diýýär ýaňky soraga çagyryp başlapdyrlar diýýär döwlet howpsuzlyk edaralaryň gulluklary diýýär ahyrynda soň Şol döwürde käbir şol türkmen film häzirki türkmen film kinoçylar o zal galty galyşdy. Şol kino film dagy iş käbir işgärleri ýurdy terk etmäge mejbur boldular. Owa. Aç bol apaçyk ortada duran. Ine Türkmenistanyň ozalky prezidentiniň türkmeniň halkyna bolan, türkmeniň taryhyna bolan, türkmeniň geçmişine bolan hakyky özüniň sylagy, hormaty näle bolupdyr, ene şol döwürde bu belli boldy. Ýöne näme üçindir onuň Ruhnama kitaby şondan soň Türkmeniň taryhyna girizilip Türkmene tanadyljak oldy. Bul welin gümürtik sorag bolup ortada galdy. Ene şul çözülmän galdy. Şu mesele çözülen bolsady Türkmene aýan bolardy. Ýöne Türkmen halkynada o näme diýseňizem şo halkyň özüde edil şo kitaby okamamak üçin halkda isleg bolmany üçin halk şo kitaby alyp okamady. Ýöne zor bilen alyp öýünde taşlarlar boldy. Ene häzirem öýünde ýatyr diýä. Öýün künjeginde. Şol okan adam ýok şol Ruhnamany diýýär we häzirki prezidentiň hem kitabyny diýýär. Sebäbi halkda gitdikçe, gitdikçe şeýle prezidentleriň zor bilen ýaňky hökümet strukturasynda işleýän adamlaryň zor bilen halka zorluk edip sat, satýan we ýa zorluk edip okamaga mejbur edip berilýän şeýle kitaplary halk häzir gynansagam köpüsini men eşidip otyndä, sorabam görýändä O şo kitaplary alyp ene iň bärkisi aýtmasy aýyp bolsa bile o ýeri gelen ýerde äkidip hajathanalarda ulanyp ýören ýerlerini hem aýtdylar. Ene men şuny şu taýda belläp geçeýin size. Rozoý aga, şoň ýaly hadysalary men hem eşitdim, hatda gördüm diýsem hem ýalňyşmaryn. Şunuň bilen onda efirimizi jemläliň. Söz sözlejek ýok bolsa, umuman watandaşlar, bilimli nesil kuwwatly watan diýilişi ýaly, bilime diňe Çaýy ylhamdyr, melhemdir diýen kitapdan ýa Ruhnamadan almaly däl. Oba nauşnyý işlerden, oba alymlaryň, professorlaryň ýazan kitaplaryndan okap, öwrenip, oba şondan, ýagny, hünär öwrenmeli. Bolýa, üns berip seredeniňiz üçin köp-köp sag boluň. Saglykda görşeliň.